Tuzing ah hin zeidah a biapi in chim ning ti ah kai kai kai timhmi si ti si ahcun uh, CD a keimah keimah kong khi te keimah kong tu khi ka van chim deuh wale CD ap ka rak lu ka tiah khan uh, zeihme CD ap hin nan lu nu hna nih hin uh, hi bantuk hin nan tuanti an ka halak hin acanak ka ruami cu oh CD ap ka CD ap ka luhmi hi ka pumpak in ti keimah rammi rammi pakhat ka sinak in kin ka tuah hrimhrim ok khi asi ka rian khi asi ti i ka ruah ruangah khin ka lu mi hi saka we zeidang zei lei pi khi um lo khi nai ngai hi kong ti asun zei hman kan theih mi zong um lo chamu kong hal mi zong um lo kan chim kho ding mi zong um la lo i chi chun ram dot le dot lo tia ram chu kan dot di cheu ko chu asna a hoi hlei in khin ram ko va dot hlei nak zong khi um la lo hoi hlei in ram cha ka va chat hem nak zong khi um la lo siman se la ram i rammi pakhat ka sinak in ti ka tuan ok hrimhrim ding mi rian asi ti ka ruah ruang hin ka tuan mi sakau ek ka rak ti ton na e kan kal le ka chung chung khar zong ni set lo nak tampi ti akan thlau pa chu ma buin khen kan rak kal seman se la cha na van ro khan chun a nan tuan ok ma pa isi chu ti tu in khin akan ti le a chan chan a chun ah a kai khi zeikatila kai har caan te minung kan sinak in khin ah, thil mi tete ruang zong ah va si ko la i kai harnak tampi hi a um ve ko i kai din la cang ko la asa kho ti lo ka ba tuk ka ti ahin ka chung la niang ka ti don mi chu ia mi nei din la le nei ot nei ot in ah, na tuan mi chu na chuah la na chu ye nei din la i zum ko hi bantuk chu vlei chung phung se akal la le chan ni liam pi te ko la ti khi an rak ka ti ton lawang i kan hnu thla a khan mm, December otka te in khan kanu kanu hi midam lo zungzal se e December otka hrong te in khan azot nak kha apuang than le sau pi kha kata khan ikhun chung in thau kho lo in aum tika iknak irol pek chom hau dir hun ikan dir tika khan khoa a khan ka um ngak chia hei long um chu ase kho deuh lo hituk dam lo a chun ti a khan kho a khan ka um ko um le thakhat leng kai khi ka um chang i kanu kal kha a hau tuk cang ka lei zong nih cun an kan hmuh tuk cang hong cang hong cang ti lengmang kha si i ka nu zong cu a van tho cang kho dir hmun khi a van dir tik ah khan ka ti mi cu ka nu kha na tho cang kho pa cang kho le a zei ti si zong ah kal a hau ko le ka kal ko ne la te ka ti le ka nu zong nih cun o su ko nan tuan ko cang mi cu sau pa zong cu na um le na kal ko la te a ka ti ka van hmaizarh hi ka kal la ti khan kan i khiak kan pahnih lungtling te in kan i khiak i ka kal lai ah khan a ka ti tham mi cu ka van a ka dong tu zong a ka thlah tu ding zong kham phan chang thil kai tim kai tim la kai man ti chang kai tho chang nei la hi ka ti akhin a ka ti mi chu hi hi zat fa hi kan nei na la pathian thong nan nan dam midam lo le vei zong hi nan um lo nan dam nan thong nan tha ko i ka dam lo chan zong ah hin minung pakhat tal umpi tu zong um lo rum ro i atong ta vai i vai tak na la wa tak na ti ti kha a ka ti than la ka hei chim du mi chu zei da si ti si si a chun ram rian uh, hiti i rian te ram rian kan tuan kan ti tik ah hin arak bipi tuk ve mi cu kan chungkhar hi rak se i kam apakhat nak ah cun kam pumpak kan ngandam nak he arak abipi tuk kha chu chim hau lo in khin avai tel cia mi khi sele i apan hi nak ah abipi tuk mi chu kan kal tak mi kan chungkhar angan adam hrim hrim hi a hau a pumpak in amma pum taksa in te taksa ngandam long salo in chungkhar bo ruak zong asia a zei zong akan kip te in hin a chungkhar hi rak ngandam hi a hawe ram hi ti rian kan tuan kan ti tik a hin minung pakhat khi ka kal le kai tho top kau mi khi tiang long khi a leng le in kan mu nak a khin chun ti mi khi tiang long khi abas ko asna te in kan kal tak mi kan chungkhar a khan tam tuk khi thil khi a rak um ve i zeidah ka, ka hei chim duhmi ti si si ahcun a a zeiti a si zongah ralram a kal i ral a tumi ralkap hi ral a tuk i ai thawh tikah hin kan ni nih kan hmuhpiak vialmi khi cu a ei dimmi hi kan pek la kan thawh tangka kan thawhmi hin a ei dimmi sala a kuan zen sala a meithal ca sala te tuktak a harhmi ralram i ral tuknak i a harmi thilri kan tuahpiak vialmi lawng khi a si i a tangmi a chungkhar a kal takmi caah khin lailei hna cu thingphur lo thlomi kan si tikah a kal takmi a chung a nu le a pa kha a thunabia a nu lawng zong a si kho a pa lawng zong a si kho cucun a nu le pa an va si kho hmanh ah an va si ko hmanh ah tarnu tarpa an si kho mi pala zong a si kho mi si a background kha a hnulei i a kal takmi kha a homan nih a kan theihpiakmi um lo kan hmuhpiakmi um lo i cu tikah a kal a chungkhar tiang kan va zoh khamh piak ding khi cu kan kan i ti duh ka chim duhmi khi salo in khan khi i a kal tak mi vialte lungretheih bu le sahar bu te i ralram a kal tik ah cu i kan ni nih uh, zei katila mipi ni ti kan tuan ok nga asimi ram ram chung ram leng in ti ra ram akal kho ve lo mi ni kan rak to piak nga ok asami kan rian te kha atlam tlin i zuam ve na usi uh,

i cu tikah ralkap nih ralkap a sami nih a tuah awk hnga a sami ti ral a tuk bantuk tein hin mipi nih kan tuah awk hnga a sami thawhvo lei tuan kan thawhvo dingmi siseh a chunabia hi bantuk in te a chimrel khomi nih kan chimrel khonak in siseh thla a cam khomi nih kan thlacamnak in siseh ram le miphun ca hin i zuam chin rih ko hna usi timi te kha a pakhatnak ah van in sawm ta ka duhmi hna se tampi kai lawm